Aw le chi bai u le. Vawiina kan lo review tura hi aibel fan a ni a, hei hi in hmuh ang hian hei a ni a, hei a that na leh ah chuanin timer awm chi a ni a, in hmuh theih ang hian hei a ni a, kan han on chhin ang a, hei off na kha a ni mai ta speed one maw, hetah hian a i vir mek a, a la vir eng lo lo va, a ri hi zawi khawp mai a, a bul hnai a ka ta leh a rawn chhem avang hian a microphone a rawn chhem avang hian a ri hi beng chheng mai thei a, hei speed two. chak leh zual a maw speed three a chak leh zual a ni tichuanin ih kan an off lawng a kha kha an nih ta nih ta hei a camera tho chak loh ang a inhmuh hi chu hei chu camera eng lo vang kha a ni ta hei ih film ah te pawh thlawh theihna maw thlawhna vel an han vai vira thlawk vir loh ang a awm ang deuh khan a vir chak em avanga camera ina a vir lai capture theih loh ang mai kha a ni ta a vir chak loh a mawni lo ti nge. Tichuanin chu lohah chuan a timer hi inhmuh theih ang hian dar kar hnih thlenga set theih ta a ni. Tichuan timer tel lo pawh khan kha duh chuan on reng theihin a dah theih tih hi a ni. Duh chen chen off thei off in off ngai lo khan a awm thei a ni. Duh chen chen speed one, speed two, speed three, four khan maw in duh ang ngang khanin ih a on tawp thei a. Chumi kara timer awm thatna hi hemi timer hi simple em em mai a. Washing machine timer ang khan i mai ta a vir hun chhung hei zan mut dawn emaw ahh chhuahsan dawn a khaw nge ni. Tia thil lo chhem tir duh a, han aizawi nan pawh khan zan velah te pawh zan khua awn duh loh pawh khan maw hei, minute angin a awm ta a, minute sawm hi ṭang hian a ṭan theih ta a ni. Ti hianin entir nana speed one-a in on duh chuan speed one-ah, speed two anga in duh chuan speed two-ah khan tikhan inthlang mai anga speed a kha chu maw speed one-ah a lo on ta ila tihian hei. Hei washing machine timer ang khanin a let tial tial anga heti laiah hianin a in off dawn ta a ni. Tian a let tial tial anga let tial deuh hian tlaiin a in off sat mai dawn a ni tikhan Hetah minute sawmli, sawmhnih te tiin in then hrang a ni aw. Minute sawmhnih, minute sawmli, minute sawmbuk hei darkar khat ang khan i ta maw tiang khan darkar hnih thleng pawh te hian vir tur khanin a han set thei a ni aw tikhanin aw tikhan a minute a kal khanin a in count down hei a tla tial tial a washing machine ang deuh khan maw hetah he ti lai hi tikhan a inang lo a tikhan automatic in a in off ta mai ta a ni kha kha timer tangkai na nia changkan na nia tichuan heng ho hi four hundred millimeter a size lian ber quality tha ber. Ang chi maw bedestal batches anga te pawh leh hei vose te engkimah khan a fan size lian ber four hundred millimeter maw pedestal wall fan ah te table fan ah te pawh khang ho kha a ni ta a tichuan hei a stand hi kal a pawt full lo a a sang khawp mai a duak in a adjust thei a ih brand dang aiin a sang leh zual a sang deuh duh tan pawh khan maw tichuan hei tunah hi chuan in a san em avang khan kan han tawlh lut tir a hetah hian duh chuan a la pawt. sang thei a tichuan hei a dum leh hi a red nge orange rawng a nia a mawi khawp mai tichuan hei hi oscilating one eighty degree khan a vir kual thei bawk a ni aw tichuanin engawh rawh aw nahah hian kan dang a tikhanin vir reng turin aw tichuanin tunah hian tikhan hei du a vir kual theih one eighty degree a vir kual thei khan a siam thei bawk a ni aw a thaw hi tha a ai a nuam bawk a tin-- a ri pawh beng chhim loh quality chu chu hrisam a tha an ni tih ila tin timer an awmna hi changkanna a ni bawk a ni tih hi a ni e aibel pedestal fan.